no, no, no, no. Mama Biro. Nyawar Yesu wara weruru nyithinda. Nyawar Yesu. Nyawagire. Ana wuo. Iwuok idhi kanye sani? Adhi kanisa. Apenji niya, idhi e kanye sani miting'o mana bag mar ang'ongo no? Wadhi e wer. Nyawagire. Ah. Iting'o ang'o bag mar ang'ongo no iwuok idhi go e wer? Wadhi e wer magi lepa. Wer tindi jakwaya. Eh. Nyawagire. Ye Nyasaye owara wewe. Apenji niya, Nyasaye owari wiye weche mang'eny ato Nyasaye owari wiye weche mang'eny idhi e kwaya nyithindo gi tiweyago ka. Sani e med moro indiko ot kama dwa rito nyithindogi. Kadongi nitiere kae. Dayo nyocha okweri mondo mi ia ia iwe mach wang'. Sani e an ema idwa weya gi nyithindogi. Idwaro nang'o? Amanyo Agemni jati. apenji ni anyawa gire. Ah. Jatijno biro savo hera mara kodi. Donga dhi tadi. Idhi tieko ndalo adi? En ndalo adek. Ndalo adek go te kendo iwacho acha ndalo adek. Ndalo adek kose jumbe adek. Chieng' cha niwacho nang'o kacha? En ndalo adek. Apenji niya ndalo adek no to mar wa- wuondo wang'a mondo mi iwuog ka idhi kama idhiye. Apenji niya nyawa gire. Sani e iwuok kidwaro dhi e kwaya dong' Eh. iwinja. Adwa dhi e kwaya wachane. Eri jawer, iting'o bag mar ang'ongo, iwuok ka idwaro dhi kwaya. Adwaro nyisi gimoro achiel. Iwinjo gini nyawagire? Awinje, chiko ite. Nyithindo gi te akineno ineno wan gi nyithindo gi. Gin nyithindo adi? Nyithindo abich dong'. Nyaka ma chogo ineno ka ting'o ka dong'. Iya mua kendo iting'a ting'a bag mar ang'ongo no ni dhi. Koro awe bag. Dak iting'o nyithindo gi be dhigo. Koro kanisa ka ting'o nyithindo, macha nok kiche, macha En ang'o? En piem mar wer. En piem mar wer, iwuok iwe nyithindi ka dhi denyo, dhi bayo biro baro ka jirani ni idhi e piem mar wer. Dongi nitie. Antie, an ema tedo. Dongi. Nyawa gire. Dongi ng'e tedo. Akoni niya, iwinjo gini? Winy gima anyisi. Awinji. Sani nyithindogi, an awuok adhigo mjengo kamanyo matek ni antie. Bawuoyo kodi. Awinji. Wuog idhi e kwaya, eri dhi e kwaya midhiyeno. But dhi e kwaya nindo to idhi chuth. Adhi chuth. Awacho niya, dhi e kwaya ni midwa dhi e kwayano. Kar oriti. Ne duoga ni ka. Iwuok idhi e kwaya koso ni in gi pachi moro? Adhi e kwaya. Oriti migona to tigona kaka ang'o? Donge wadhi nenore after three days. After three days diere ka ng'ama miya hera. Nyisa niya, nitie med moro mondiko ot kama bro miya hera after three days no. Bro nena ne. Ibro nena ne. Kendi duoka gi wi mano mol ni ibro nena ne. Nyawagire in kare in dhako ilagani in ibiro puonji kaka karang'o dhakoni. Ija kanisa mane ija SDA dong'. Iwuok idhi e kanisa ni udhi e wer. Sani ni udhi piem e wer. Ati weya ka chandora de ka adwa adwa safa ka. Wadhi osayomba. Isechoko pesa na turi ka kori pande bag iwuogo ni dhi e wer. Donge? Ne mama ni pod awuoyo kodi ka. Ing'eni gari dhi yombi. Sa yombi ati weya gi kech ma kata gimi loso ka ni gari dhi yombi. Gari no ng'ama nochule pesa dong' mana an. Duo kanya wagiri onge kama idhiye. Kare sida en ma. Akoni niya. Adhiambo chunga, adhiambo nyathina chunga beda ne chunga ne kanya nyara. Awuo gi mama uni matin. Nyawa gire, nyisa ni kawuono en tarik adi? Kawuono odiechieng' mane? Kawuono, kawuono dong Jumapil. Eh, en Jumapil. Eh. Kanisa udwa dhi udhieko piem dong'. Eh. Iko maber ndalo adek, ndalo adek mari to ang'eni skul to nok idhiga. Kata ka skul idhi ang'eni tinde titem iriek dalana ka dong'. Asebedo ka puonji date date to date today is kano tarik apar gariyo ne wuo koda gi English wuo wuo koda kaka ne ndwa wuoyo koda no 12 day to day is 12 12 ang'o ok iwuo April 12 April 20. What are you going to do there? Nwadhi e kanisa mar piem. Sayo. Ne wuo koda gi English. Amina nadwa wuoyo koda no. Ing'e maber ni ne ber ing'eyo ni an gi saksa. Ne nyawa gire ne linga ne an gi psychologist mar winjo gimi wi pachi wacho. Ah wacho ni an gi psychologist. What are you going to do there?

Eh. In idhi adhiya to kidala na ka kik iduogi. Apenje gima penjo to kata rol ma en go ng'eyi kanise mokia. Ya joma nyombo gi e wang' ni kik